Merħba s-sib fil-axija eh, il-ħin ta' xunter. Unibdow mill-ewel għax il-lum mill-lum tu għadda xinajdu.
Joyce, kiku tqabbel il-vjaċ holistiku tijak ma xitla partikolari, imma ma tkun. mal-bużbiż.
Għaliex?
Għax il-bużbiż tista' tintuża kollox, bħalma ħafna nies jużaw lili għat-terapija li jkollhom bżonn. U jiena nuża lilhom għat-tagħlim ukoll għax inti apparti li titgħallem, l-iktar tagħlim huwa n-nies, in-nies jgħallmuk. Jibda jerġa' l-dar jew x'imkien ieħor. Hemm xi xitla li nistgħu nużaw illi din isservi ta' painkiller biex niftehmu? Salvia tintuża anke fil-mediċina. li hija anti-inflammatory, u l-merqtux, li huwa marjoram, huwa pain killer. Allura tikkombinhom it-tnejn bħala herbal tea qegħdin ngħidu. Tajjeb, eh, tista' da tixrob lilu ħalli jtaffilek l-iffjammazzjoni u l-uġieħ jonqoslok ftit. Kien kollu tiskopri l-affarijiet kif għad titgħallem minn għand nies. X'inhi l-aħħar skoperta li skoprejt fix-xogħol tiegħek? Kemm hawn qaċċ għal dawn l-affarijiet. Ġifieri n-nies dawn minn dejjem kienu xina inħobb nistudja wkoll anke l-affarijiet minn fejn ġew, minn fejn bdew. bħala Medjovali eh, jew inkella il-Griegi l-Ortodossi kienet ġifiri l-main mediċina tagħhom. In-nies għal żmien twil użawhom, għal żmien twil ma użawhom, xi wissa qegħdin nerġgħu niskopru illi kemm huma importanti nduru għan-natura. Mundu erba tkompli magħha, kien hemm xi ħaġa li skoprejt forsi anke minn meta eh, kont żgħira inti werġajt qed tapplika llum il-ġurnata. Iva, nanna kienet issemmi ħafna l-fejġel, Per eżempju, għall-uġigħ, isajruh, jaqluh kienu jgħidu, imma mbagħad inti maż-żmien u bit-tagħlim tinduna li mhux taqligħ trid, issajru, tgħalligħ, li tgħaddi differenza x'inkella jiġi tossiku. Vera li dawn ix-xtieli għandhom is-superpowers? Ifhem superpower kif tħares lejha jekk inti b'mod pożittiv moħħok importanti. Tajjeb da f'kull ħaġa jekk inti ikollok il jien għattilkom fil-bidu l-sage u l-marġorem huma Super power f'dan il-każ għall-uġigħ. Il-sage tipproduċi fjura li fiha għandha iva super food seed. U inti meta tgħid holistic therapy huwa kif anka tieħu nifs, kif taħseb, kif tqum filgħodu u tħares b'mod pożittiv mhux toqgħod teqret iħin kollu tajjeb. Huwa importanti li inti tuża daw il-herbs kun taf x'għandek tuża b'mod holistiku jiġu iva super power. Liema hija, liema, liema minn daw il-ħwawar kollha li forsi ma nużawx, għandna nibdew nagħtu każ u nużaw iktar? Eħe, jiena naħseb huwa l-ħabaq. Il-ħabaq, eħe, jiena l-pesto nużah. Eżatt. Mela sewwa, inti tużaha l-pesto, nużawha l fuq il-ħut, nużawha l fuq is-salad, issa xinaqgħu ħobż biż-żejt, jiġifieri narawh bħala ikel. Imma bħala mod ħolistiku li da jikkalma l-moħħ ma narawhx. Tajjeb.
Ġieli, xi ħadd fehmek ħażin u uża xi tlab b'mod ħażin. Iva, eħel. Tina eżempju ta' malaj, maġġel toqrob. Dan immaġina.
Malaj, malaj. Eħe, il-pepper li huwa ċilli pepper li meqlus meqjus ukoll bħala herb, nużaw ħafna l-essential oil tiegħu iktar mill-herb. X'sodisfazzjoni tik f'xogħlok, malajr? Eħe, s-sodisfazzjon huwa kbir ħafna ma nistax niddiskrevih għax jiena meta nara indum nispjega għal dak li jkun biex jifhimni, eh, imma mbagħad meta nara pereżempju wara ħafna snin inkun inni ma nara klijenta jew xi jgħidli dak il-parir li tajtni għadu jiswa dejtu lit-tfal u dak l-ors tiegħi. Inti torganizza torganizza eh, attivitajiet f'ambjent sabiħ ħafna fiż-Żuriq, mhux ġo klinika jew ġo xi ħol Għaliex? Jekk in-nies jaraw illi jiena m'iniex xi bidwija, tajjeb. Ehm, imma mill-iskola li tgħallimt, mill-esperjenza, mill-li ħadd għand missier, in-nanniet, ehm, organizzajthom kollha f'dilalqa, ehm, u nkun nixtieq li dak li jiena qed nara nara da sejġ jikber sabiħ, naqsmu ma' ħaddieħor. L-aħħar waħda ma dal-gruppi kollok it-tfal. Għaliex fl-opinjoni tiegħek hija informazzjoni tajba li ngħaddu għal it-tfal? It-tfal llum il-ġurnata hemm ħafna programmi edukattivi jgħallmuhom ġal iskola kif jikber il-herbs u l-ħaxix u l-siġar, imma mbagħad li jiġu ġal għalqa, jaraw per eżempju, u li jmissu eh, jien għantijom biċċa art zejra u daw jipprattikaw eh, per eżempju, kunem il-lellux u l-herb. Mela ħaj jindunaw li ma' which is which.